Hello, Happy New Year vek ule o ka video te milo en sak zel like te comment te subscribe te milo pek sak zel wang ka lom lutuk o hey voin chu ka chung ko hian ti tur kan nga lutuk a ma sa in i timayang voin chu a kan chung kwal kan New Year present te kan hong anga chuan sang ni sang sang ni som ni panga a kan vision mo pathian bula kan deal du kan beiseina timayang mihring lama changa enin tih theih vak awm lo mahse Pathian chunga kan dil duh kan vision board ah khan maw kan dah dawn a khatiang vel pawh kha kan rawn tiang a chuan a hmasa berin maw i kan pa hi hnatheuhna atanga rawn haw chiah a inbual chiah maw tunah a rawn chhuah hunah kan prank dawn a maw kan prank dan tur hi ka sawi ka sawi phawt lo vang a in lo en dawn nia aw ka ngaihtuah pawh hi ka nuiha zalaw ka nia mahse a tawr thleng in lo en sak ula Chuan i ka sawi tawng khan a tor dang mi lo en sak ula comment te lo dah ula ka chhung te eng ang nge ka prank ang tih te idea te kha min lo pe ula maw chuan ka nghak leh tawh lutuk hi kan pa kan nghak fatak aw ole tunah hian kan pa mai mitching tawh maw kan surprise dawn a um

Zawhte mawng kuah. Aun heta zawhte mawng kuah kung kan zawh te ka. Hai ha. Aun zawhte mawng kuah ka ta kutin a ta mo. Khat yang vel ka nia. À, um tura kan ti tur ka nau te nen kan ti tur chi hrang hrang a hmasa in i um a hmasa in enge kan new year present kan hong a chuan a dang kan ron ti chho zel ang o a top thleng mi lo in sak ron nia o
ole hei ka nau ten ron tho to a kan new year present te hi kan hong mek a maw hei Ahh Christmas a present ho hi kei leh kan pa pe ka nia maw an lo hawng tawh a tuna mi hi ka nauten ahh ka nauten kan chhungkua atana present an lo lei ho hi nia hei kan hawng mek a ka rinaiin an lo lei tam zawk a maw. Tiang fel hi nia kei chu ka duang chi chiah chiah, ka mamuang chi chiah chiah kha ka hnu ngei shem. Ka lawm lut tuk a. Tiang kha nia umm perfume tih te, lotion tih te, ah kawr tih te hi ka dawng a maw. Umm kan ka sir ami mipa kha ka nau Daniel ania maw a hmel kha tilang duh lo vel a inti tlangval lut tuk. Hmel kha tilang duh lo va hei. Ah hetiang hi nia. Chuan nakinah kan chhungkua pawhin thla kan la ang emaw ka pa rawn thlen hunah tunah hian ka pa hi hna thaw vang khan a la rawn thleng lo va, a rawn thlen hunah thla te kan la ang a, kan thlalak te kha ka rawn hmuh dawn che nia aw. Hetiang hi nia hei present kan hawng nasa lutuk a, ka nu pawh hian ka pa ta tur hi a hawn sak a, tiang vel kha nia chhungkua hlim taka hetianga. man to lutuk pawh ngai lo a kan mamawh theuhin lei saka chhungkua hun hman pawh hi lo nuam em em a pathian zara kan dam a hei kum tawp a lo thleng der tawh a chris a kum kum thar sang hnih som hnih panga kan hmang hi lo ni der tawh a pathian min mal sawm avang hian Kan ti dawn mi hun te hi rang em a kal rang em em a maw? Sang hnih som hnih panga phei hi chu ti duh zin duh na ti te hi ka ngah lut tuk a. Tiang vel khan ya nakina hei kan present hon so huna vision board kan vision board te pawh kan ron siam leh dawn a maw um tuna hei lo en ro kan chhungkuain kan vision board siam na tur kan paper hi kan kan duh A var a nih loh pawhin a dum kan duh hi kan thla ngam aw heti ang hi nia. Chuan kan chung kuain kawr inang kan ha dawn mai kan tia hei kan duh hi lo ha tawh hei. Um. Ka nau Daniela chu rawn lang duh lo va maw? Ka dang. Ka nau chang pawh a rawn lang duh lo va. Kei mi ho heti ang hi nia. Um. A chungah hian a cheina vision. tih hi ka ka zia ka tiang vel hi nia maw aw le hei sang hnih som hnih panga enge pathian bula kan dil du tih te maw hei mihring lam atanga ngaihtuah hian a rawn thleng kan a rawn thleng phang em pawisa kan nei pawh si lo chuti kha ti tih vel awm mah se mah se vision pathian bula kan dil duh tlat ti mai kan zin duh na te a sang hnih som hnih panga kan hna thaw duh na kan salary engzat nge kan kan nei ang kan duh tih te a sang hnih som hnih panga enge kan duh tih chi hrang hrang te vision vision board ah hian kan ta anga tawng trai anga pathian bula kan dil anga ni tinin maw kan tawng trai anga Pathianin min piang tih rinna in vision board hi kan siam a maw. Sang hnih sawm hnih pali ah pawh khan vision board kha ka siam a, ka vision a ka duh zawng zawng kha Pathianin ka tawngtaina min chhan sak a, ka nu te pawh kan pa te pawh kan vaiin a vaiin min chhan sak lo mah se a tam zawk kha min chhan sak a maw min pe a Pathianin khatiang vel nih vang khan vision board hi kan ngai hlu em em a. Pathian hnena kan dilna tur kan siam mek a nih hi a kan duh ho hi paper a printer a khan kan print a ti mai ang a lem a picture a pawh kha kan print chuak vek a khatiang khan kan da mo kan siam na hi min lo en sak do nia o Ole kan hman tawh a hetiang hi nia a detail chuan kan rawn ti lang lo vang a. tunah kan vision a kan dah ho zawng zawng hi Pathian hnena kan hlana Pathian tawngtaina nen maw